Helo, enw fi yw Glen de Tinny a dw i'n gweithio yn yr ysgol blynyddoedd cynnar fel tiwtor derbyn. Yn ein ysgol ni, i ni'n llawer o gyrsiau israddedig i wneud â addysg a gofal y blynyddoedd cynnar. Yn ein cyrsiau ni, chi'n edrych ar bob agwedd o ddatblygiad plentyn, cyn geni hyd at ryw saith mlwydd o'd. Ac felly ni'n edrych ar pob agwedd o lles y plentyn, i ni'n edrych ar datblygiad y plentyn, dyn ni'n edrych ar pwysigrwydd hawliau plant, dyn ni'n edrych ar pwysigrwydd chwarae ar gyfer plant ifanc. I ni hefyd yn edrych ar datblygiad holistaidd y plentyn ac ar bob agwedd o addysg y plentyn fel datblygiad iaith, datblygiad llythrennedd, datblygiad cymdeithasol a emosiynol y plentyn. Yn ein gradd Addysg a Gofal blynyddoedd cynnar, Mae gyda ni cyfle i'r rheiny wneud gwaith lleoliad mewn lleoliadau, ac felly maen nhw'n gallu gwneud oriau lleoliad sydd yn sicrhau nid yn unig bod nhw'n cael gradd BA Anrhydedd, ond hefyd maen nhw'n gallu cael y cymhwyster i weithio gyda phlant ifanc mewn meithrinfa neu creche neu safle Dechrau'n Deg. Ac felly fydd ein cwrs ni yn cynnig y BA ond hefyd yn cynnig y cyfle i gael ei weld fel cymwyster galwedigaethol sydd yn cael ei adnabod gyda'r Cyngor Gofal Cymru. Rhan o'n nghyfrifoldebau i yw i galluogi myfyrwyr i fynychu lleoliadau er mwyn cael profiad ymarferol fel rhan o'i rhaglen mewn amrywiaeth o leoliadau a gallu rhain fod yn ysgolion cynradd, meithrinfeydd dydd, canolfan y teulu ac yn y blaen. Mae gyda ni sawl raglen a sawl ffordd i ddilyn yn y gradd, felly mae yna dull traddodiadol le mae yna gradd tair blynedd ar gyfer myfyrwyr rheini sydd wedi gadael ysgol neu eisiau ymhelaethu ar eu cymwysterau addysg bellach, ond i ni hefyd yn cynnig y radd fel raglen dwy flynedd ar gyfer myfyrwyr hyblyg a mae hwn fel arfer yn siwto bobl sydd yn gweithio mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar yn barod ond methu rhoi gwaith i fyny felly maen nhw'n gallu astudio yn llawn amser ynghyd â cadw i gwaith. Os ydych chi'n astudio y BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar, mae gyda chi gyfle i fynd am y cwrs TAR, sef y cwrs blwyddyn addysgu fod yn athro gynradd, Wrth gwrs, mae rhaid bod gyda chi'r tŷ gau ac bethau sydd angen ar gyfer y cwrs hynny, ond bob blwyddyn mae gyda ni myfyrwyr sydd yn mynd ar y cwrs târ. Hefyd, mae rhai myfyrwyr yn penderfynu bod yn weithwyr cymdeithasol ac felly yn neud yr ôl radd ac yn mynd i'r ôl radd i fod yn weithiwr cymdeithasol gan ddefnyddio ein gradd ni fel ffordd mewn i hynny. Ond hefyd, mae gyda ni graddau ôl-raddedig yn hunain, ac felly mae rhai myfyrwyr eisiau mynd mlaen i astudio yn MA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar ac i ddefnyddio y gradd maen nhw wedi wneud ar hyn o bryd i gael mwy o sgiliau ymchwil o fewn y maes blynyddoedd cynnar.